F'dawn l-aħħar għaxar snin, saret drawwa li fit-18 t'Ottubru niċċelebraw Jum Dun Karm Psaila. Huwa biss xieraq li dan ix-xahar isir sinonimu mal-poeta nazzjonali tagħna, billi twieled fit-tmintax u miet fit-tlettax t'Ottubru. Dun Karm Psaila huwa l-poeta nazzjonali. Nistgħu ngħidu li Dun Karm din is-sena se jkunu qed infakkru l-148 sena mit-twelid tiegħu. Dun Karm twieled fit-tmintax t'Ottubru tal-1800. 64. Huwa qassis, imma qassis li anke nteressa ruħu ħafna fil-lingwa Maltija. Irridu ngħidu imma li qabel 41 sena Dun Karm kien jikteb bit-Taljan. U għal xiex? Għall-fatt li l-letteratura Maltija kienet għadha ma kinitx daqshekk żviluppata tant li kienu iktar iqisu li l-lingwa Taljana hija dik il-lingwa li għandha tintuża fil-kitba letterarja. Ovvjament issa Dun Karm Huwa simbolu tal-ilsien Malti għall-fatt li mhux biss tana l-innu Malti, li llum huwa wieħed mill-iktar talbiet użati fl-iskejjel, imma wkoll għena lingwistikament għaliex għamel anke dizzjunarju kif ukoll tana drammi, novelli u anke poeżiji. Bl-ewwel poeżija tiegħu, Quddiem in-niċċa tal-Madonna nistgħu ngħidu illi Dun Karm Sajla tana waħda mill-isbaħ poeżiji tiegħu, propjament quddiem ix-xbieha tal-Madonna, u nistgħu ngħidu minn hemm fetaħ repertorju sħiħ b'kitbiet u poeżiji bil-Malti. L-ilsien Malti kompla jiżviluppa, kompla jevolvi u naħseb illi Dun Karm Sajla kien wieħed minn dawk in-nies illi ta kontribut u għandna nibqgħu b'xi mod jew ieħor infakkruh minn sena l-oħra, anke għax huwa l-poeta nazzjonali Malti. L-attività f'Ġieħ Dun Karm ma bdietx ilbieraħ. Fil-fatt, l-ewwel attività li saret għall-poeta nazzjonali kienet madwar tnax-il sena ilu. Kien saret il-Furjana quddiem il-monument tiegħu, monument li kien sar mill-ħabrieka Għaqda tal-Malti Università, u mbagħad minn hemm żviluppat għall-iskola, Primarja Taħt Żebbuġ, fejn hemmhekk b'kollaborazzjoni magħna l-iskola primarja tellajna programm, programm li beda jikber minn sena għall-oħra, fejn tellajna poeżiji minn ta' Dun Karm, sar anke kant ta' kanzunetti minn tiegħu kif ukoll quizzes differenti li jolqtu xi sunetti minn tiegħu. Iktar tard bdejna naraw kif dejjem nipprovaw inkabbru din l-attività, tant hu hekk li mis-sena l-oħra Ġejna ġewwa l-Imdina, post ukoll li għandu x'jaqsam mal-Pojeta Nazzjonali, fejn lill-istudenti dawwarnihom tliet postijiet partikolari. L-ewwel nett il-Mużew tal-Katidral fejn hemmhekk hemm kamra ddedikata lilu u allura l-istudenti setgħu jesperjenzaw b'mod tanġibbli lil dan il-Pojeta. Ġew ukoll fl-Arkivju. tal-Katidral, fejn hemmhekk kien hemm ukoll xogħlijiet manuskritti ta' dan il-poeta u allura setgħu anke jesperjenzaw xi xogħlijiet minn tiegħu, inkluż anke manuskritti relatati mal-Innu Malti. U mbagħad anke kellhom attività interattiva fuq il-poeżija Waħdi tiegħu stess. Minn din is-sena l-attività kompliet tikber, tant hu hekk li din is-sena l-attività saret fuq sagħtejn, għall-fatt li apparti dawn it-tlett attivitajiet li bħalma sar is-sena l-oħra, żidna wkoll monologi minn personaġġi u karattri li b'xi mod jew ieħor huma marbutin mal-poeta nazzjonali. Fil-fatt, ħa jkollhom lil Dun Karm stess, lil ommu u lil missieru, Lunzjata u Filippu Psaila, kif ukoll il-Kanarin u l-innu Malti nnifsu. Hekk, bażikament, l-istudenti se jkollhom esperjenza vasta, se jkunu qegħdin isiru jafu ħafna iktar fuq dan il-poeta nazzjonali. Ilsienna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti,